Egba ɖeka eyi ke dzinua e eyina dɔa yi ke nye dzinua ƒe ŋkeke blaeve vɔ enea gbe yi ke nye May ƒe dzinua ƒe ŋkeke blaeve vɔ enea gbe eyi ke etsi e amewo ɖem le e Guinea dukɔ me. Afi sia afi le Guinea nye afi yi ke etsi eɖeɖema. Nenema kee le mía gbɔ le Volta Region, Keta Municipality-a, etsi ɖa me nyawo ganye nu yi ke ega do agbugbɔ yi ke aƒe ɖeka eve ɖe wo me yi ke le Keta katã woɖɔ yi ke nene akpɔ enutata yi wole afia. Videowo ɖee fia be sukuviwo katã dze be woato tsiwo me afia ayi ɖe woƒe sukuxɔwo me alo ayi ɖe sukukpowo dzi wo yi ke woƒe bagiwo le dzime na wo. Nenema kee sɔlixɔ ɖewo yi ke nye sɔlixɔ yiwo ke le teƒe yiwo ke wɔna ya wo la Wo katã wonye enu yiwo ke le etsi me. Woƒe zikpuiwo katã, enu yiwo ke nye nunɔmesi ne sɔliha yawo katã, wonye nu yi ke edze agbagba ege ɖe etsi me. Woƒe spika, woƒe music instruments, musical instruments wo katã nye nu yi ke eɖo etsi le gaƒoƒo yawo me yi ke Egba ɖeka míeɖi tsa ge ɖe afi ma. Míeɖi tsa ge ɖe wo dzia, wowu ɖeka wo dometɔ aɖewo yi ke nye ame yiwo ke fa konyi blibo be fifi le fia yewoa agbagba dzem be yewoatu xɔ gake yewoƒe shirt vi yiwo ke wowɔ nɔ subɔsubɔ wɔm le ema enye enu yi ke etsi edze agba eva ge ɖe eme katã yi ke enye nu gbegblẽ yi ke edzɔ ɖe yewo dzi. Woƒe spikawo, woƒe nuwo katã, woƒe altar ɖeka pɛ Afi ke ko wonɔ hafi wɔna mawunya ko. Afi ma ye koe nye teƒe yi ke yi ke magblɔ be teƒe kɔkɔekɔtɔ kekeake le sɔlixɔ ma ye nye teƒe yi ke etsi mete ŋu ege ɖo yi ke woƒe spika kple nu yiwo katã yi ke band kple nu yiwo katã wozãna le tsɔtsi xɔ me kɔa ekatã eɖo tsi yi ke ele wole vevesese blibo me na wo yi ke egbea ɖeka hã woɖe eme be egbea efia edze be yewoawɔ woƒe sɔliha aɖewo yi ke Yewoawɔ kpekpe tɔxɛ aɖe yi ke nye Bible Studies hã. Egbea mete edzi va go elabe yewoƒe sɔlexɔmea erɔ kple etsi ɖeɖe sɔ yi ke nye etaɖoame blibo na wo. Ko magblɔ be enu ya nye etaɖoame na wo yi ke nye edze abe eɖo edze kple ɖeka eve ɖo koa, enye nu yi ke eɖu ta na wo. Mi ge ɖe woƒe afɔ me heya ne nekpɔ heya woƒe Biblia yi ke wosrɔ̃ na woawo ɖewoa, speakerwo nye ma le afi ma yi ke tsetsixɔ me katã erɔ kple etsi ɖeɖe yi ke wobe sɔlexɔ ya ete ɖe Aborigines Beach Resort yi ke nye sɔlixɔa yae nye Royal House Chapel International ye nye sɔli ya me yi ke wosubɔna le yi ke ele taflatse dodo ma ne nɔwo ŋutɔ kpɔe anakpɔ be woƒe zikpuiwo katã eɖo tsi yi ke afima nye hã mesubɔna le ma Royal House Chapel International. Eva Love TV Edzagba eɖo dze kple sɔlimetɔwo yi ke woɖe woƒe vevesese gblɔ ne Eva Love TV ku ɖe woƒe hanyawo ŋu ale. Ok anɔ be ga dẽ kple afã ne. ye míaƒe mɛmba ɖeka yi ke nele tokɔ ya mea, ye wòdɛ ɖe míaƒe Whatsapp platfɔm be etsi ɖe edua katã kloe ale be eyi ke te kpɔ, ekpɔ be tsɛtsixɔ hã etsi ɖi ye wòdɛ ɖe afi ma. Ye míle du dzi. Kasia míava kpɔa, menye nya ʋi o, míaƒe spikawo katã. Wole etsia me. Magblɔ be ɔta yi koe nye nike ne ega susɔ fia yi ke etsi me kpɔ ɖo edzi o. Ok, ne wɔ nye be na le ŋku ɖe gota kata, nuyi ne dzɔ ye nye be mí me kpe ale be mí dzi be mía tu gbedoxɔ hafi e ega ma nɔ nyi ta yi te wɔ be ni ame to mí le fifi le mía to eme. Ta ɖeko mí dzi be mía ɖe kuku ne edua dza. Amewo ke Mawu ƒe Nya dona dzidzɔ na wo alo Mawu ƒe nu dona dzidzɔ na wo be yewoakpe ɖe mía ŋua, míaƒe abɔwo le keke be woakpe. Nɔvinɔviwo katã míaƒe enu ke dzi na yewo be yewoakpe ɖe mía ŋua? Madi be wo be yewoaɖo yewoƒe gawo ɖa, woaɖoe to mobal mani yi ke nye tsɛtsi a tɔ ɖe mía ŋu ne míatu míaƒe gbedoxɔ ne míagato xeyame azɔ ne míasubɔ Mawu le dziɖeɖi me.

Ne míadzi mamee le Pentekostwo megbe le Aborigines godo afia, le Pentekostwo megbe, egbea dzɔgbevɔ̃enya yi dzɔ ɖe mía dzie nye be, etsi ɖe ame sia ame gake míaƒe mɛmba ɖeka dee ɖe mía platfɔm dzi ye míkpɔ enua kli dzi na mí ye míva afia míakpɔ míaƒe nuwo katã wotsi tsi ŋgɔ. Míaƒe spikawo, nunɔamesiwo katã le mía si le tsɛtsixɔmea, wo katã wotsi tsi ŋgɔ. Fifi le fia mikpɔ nya gɔ hã be miabe speaker wo ga te dɔ egoa elabe tso ezã ke tsia dzadzam wo tsi tsia me hafi mi va do ɖa fia fia ke miabe wɔta ɖeka pɛ yi kɔ tsi me kpɔ ge ɖe dzi aɖeke o ta mi koko ƒa e ƒom ne edua dza kata ba me yio ke mawu nya e mawu vɔvɔ le wo me me yio ke mawu Eka asi dzi nawɔ nuwo kpe ɖe mía ŋu be míatu míaƒe gbedoxɔ ne míate asubu Mawu le tomefafa kple ŋutifafa me. Afia egblɔ ega ƒe nya. Ɖe mí teƒe ya do ge. Elabe etsia, etsia mekpɔ ke vɔ ɖe ko fia hafi wòdze egɔmee nye yi. Mía tɔ le alekea? Ewɔ nublanui, abe hamevi ene, nàva Kɔ ava kpo gbedoxɔ mɔ nɔ leke awo ŋblanui kple ne míabe ŋgɔgbetɔwo kpɔ nyui hɛ to kukuɖeɖe me no mi nyaƒe na mí. Ame yiwo katã le Royal House ye Royal House be ŋu le dzidzi na wo aƒle kple gbe shia. No mo o mo e kuxea meto mi le gbe amewo to mo. Ta no kpe ɖe mía ŋu be míatu míaƒe gbedoxɔ kple susu be míawo hã míate ŋu aɖe dzi ɖi asubɔ Mawu, mawusubɔƒee míeva. Míabe nu wɔ nublanui. Magblɔ be nu dzie nya me fɔɔ etsɔ etsia Sunday eh last Saturday tɔe ke ne dza ye ɖe nya nya gbla do ŋgɔe gake mekpɔ be ye wodra gbla ne ma meɖo ʋe katã nenema o ko ŋdi etɔ ye woga dza meva nɔ magakpɔ be nuke ga dzi yim ma ye meyia mele bɔbɔe o Agble me mele nɔ abe carrot yi me wɔ yi me nɔ rehu me le eme because etsi ɖe carrot me nɔ rehu ŋkɔ yi me xɔ kɔ la be nana dzɔ le church kpo dzi. Ka ma ƒu du ava be instrumentalist eh, nyi department or leader na mekpɔ nye enyi yo katã machine yo katã ke ne le mi wɔ nyi mi zan la church ma. Ŋsha ŋu etsi gere yi katã me keke. Le speaker me fia nyi ma nya le ke speaker wɔ nɔ o. Ake gbe ko domi la be nɔ nye be ne mi va shi aro mi va de dzo ma. woawɔ dɔ gake to kuku ɖe ɖe me ne wònye be kpekpeɖeŋu aɖe tso ame aɖe gbɔ alo ame aɖe wòka asi dzi ne be wòakpe ɖe hame ya ŋu si ke Royal House Chapel Grace Temple International bena hame nakpɔ ŋgɔgbe yi le tokɔ ya me bena tokɔ nakpɔ tsitsi ɖe dzi alo edukɔ nakpɔ tsitsi ɖe dzia ne wokpe ɖe mía ŋu bena nane lia ɔte ŋuti awɔe na mi kuku ko ɖe mi le na ame sia ame nu ka ke ne be na mi o míawo hã ne ke Ekpe kio se ma to nyi kshra yi ke jasho ne bia kwa na mi ko la mi la klalo ne. Ta mi re kuku edzo jana kpra mi anu ne mi awe no nyo akpe. Eyo mereku anɔ be ezanga ve ne. Yi me molo nyi ko nyi brother va nɔ nyi yɔ ku me zi kpi. Eyo be ma fɔ ma dogo ma kpɔ mo dogo me kpɔ etsi rɔ etsi xɔ ƒa kata na mi vi nye father kura ya ro ko ŋu etsi akpam le yi ƒe xɔ me edogo. Ke eŋua kea yi me be ao ma va ma va kpo. Míaƒe tsɛtsi kpo dzre ke nye Royal House Campo International. Ke meva ekpɔ dzi katã gblẽ etsi xo kpɔ dzi katã ko meva ege ɖe tsɛtsi xɔ ma ao. Mekpɔ nua dzika tso ƒo nye. Nye me nya leke wo míaƒe speaker wo katã nu nyim nɔ me shi wo katã le mía shi wo katã wo tsi tsia me. Fima godzie meva yo míaƒe ŋgɔgbetɔ ɖeka be no va ta. etsiɛ ɖe aƒe na mí. Ye ŋu wova kpɔ ŋu haho, eŋu ha te ta me. Ewo nublanui kokoko ɖe mí le be abe hameviwo ene ame ɖekɛ ɖekɛ. Ame shi ame yi ke Mawu subɔsubɔ ƒe ŋu le didi na kɔ nekpe ɖe mía ŋu ale be míawo hã míate ŋu asubɔ Mawu le dziɖeɖi me kokoko ɖe mí le abe dumeviwo ene. Abe Tsɛtsi abe mawusubɔlawo ene, abe Mawu viwo ene. Mía me yiwo ke ɖoe kplikpaa be míasubɔ Mawu eye wòade teƒe na mía. Kuku koe ɖe míele be miakpe ɖe mía ŋu to kuku ɖe ɖe ŋunye ɖe ƒe akpe.